Acholi, amito awacciwu ka maleng ni an cwinya pe yom. An cwinya pe tye ma yom moko kulu pien gin ma tye ka kelo cwercwiny matek tutwal i kwona dok i cwinya en aye ni laneki Ominwa kombeddi tye ka wot dok tye ka yare atye i dye gulu. Lanek ominwa kombeddi tye ka wot tye ka yare dok tye ka kwere atye i kit ma ineko ki ominwa nono labongo balle. Lanek ominwa ma lukang yombe tye ka lanekke tye ka wot atye kombeddi tye ka kwere. Angeyo ni wun wungeyo maber ni lanek Lukang Yumbe en aye obedo Jeneral Tem Awany, wod pa Awany. Dong kombeddi an atye ki peny, atye ki peny ma pigi tego ma amito ni wun macalo Acholi wucik itwu maber. Penya me acel tye ka cito bot Olanya Stephen nyo Olanya Green Valley. Ki dong Tony Kitara ma lwonge ni Mega Lawyer nyo Counsel ma tye labirida i kulu Tony Kitara ki dong lukwiya ki dong lukwiya omyero gucwe cwiny atir i kom lukwiya matek adada i kom dano adek meno ni. Pien an Acholi amito ni kacel ki wun wapenyu Olanya Green Valley, wapenyu Pino Lukwiya, wapenyu Tony Kitara ni ka gin pe gugamo cente me umu pi to pa omera onyo ominwa Lukang Yumbe ci pingo kombeddi gin gitye ka ling ma gitye wun gineno lanek Lukang Yumbe ma oneko Lukang Yumbe ma gin gitye ma gineno kuman. Kite uteba wany celu kede lukang yumbe. Ulanya Green Valley, in iling pingo kun ingeyo ni omera lukang yumbe kicelo obino opoto i kori? Bako doge boti ni laryema konya ato. Bako omera omito ki to. Pingo olanya Green Valley in iling kombedi? Tony ki Tara in iling pingo? Lukwiya pi lukwiya pido in iling pingo? Ka wun wutye ka ling nyo wutye nyuto ki acwele atir ni wun wugamo cente ki bot otem awany wod pa awany ni weki kiling lok nyo ki um lok me neko omera macalo okang yomeo. Nongo wun wutye ka wugamo centego me umu pi to pa lukang yombe ma Genro otemo wany ocele atir i Gulu prison ki i Gulu main prison. ocelo dukan yombe oto in cold blood ma wun wuneno ma lukwiya bino in ineno ma Tony Kitara in ma iwaco ni in i loya i kombeddi-ni ineno Olanya Stephen Green Valley in ineno pingo wun wuling wun wuling pingo ka pe wugamo cente remo wun pingo wuling ka wun pe wugamo cente me umu pi to pa ominwa dukan yombe. Cwero cwinya tutwal ka dong kom bedo aneno jiro rote ma yare tye i dye gulu i Acholi i dye gulu ni en timo kampen me doko dong MP wiye owil loko pi to pa ominwa Lukang Yombe.

Dikal pa awany pe obiywe ki remo pa lukang yombe. Tipo pa lukang yombe tye ka kok i doggola ni jwi. Tye kok i doggola pa, pa awany jwi. Tye kok i doggola pa lutino pa awany jwi. Dok obikok wa i anyim, wa i nyim doggola pa, pa lutino ni, kit okwayi ni in otema. Otemo aye ni omyero inge ni wan macalo lupala bek koko ni peto tero lu pe waling. Pe ingeyo cwer cwiny ma ma tye i cwinywa wan macalo kaka pa labek koko lu. Pa labek gin ma omyero kitim i kom otema wany atir en aye ni walabu got ogili i kom otema. Waloko dog abila me kaka i kom otema, walamo got lacic i kom otema, wagam walamo got labayo i kom otema, walamo lurono i kom got got got got got lurono i anaka anaka man me pala bek gem. wek abila pa kaka aye olweny ki ojel rwo otema weny otema weny pe talagi jing otema weny pe got jel rwo ladii ma wan aneno to jel rwo ladii ma wan aneno poto piny laa pa acoli laa kec leb kec leb eni ki cwer cwiny ki laa eni ba wangudo Cwinywa cwer jwi pi to pa latinwa onyo to pa ominwa, lugang yumbeni tye ka dwori dyewor ki dyeceng. In otemo wang ngo ma gengo wun ma calo lupala bek me lamo abila wek abila aye olweny ki otema wany, wod pu jwaka wany? Ngo Rwot me pala bek winiling pingo? Lwak i dog kaka i pa labek makato apar ki wiye-ni, wun wuling pingo pi to pa lukang yombe? Ayu alali wuling pingo? Pa dwat wuling pingo? Pa labek kal wuling pingo? Gem wuling pingo? Wan lupalabek, wan pe gin tuku.

ma okwanyo kwir onyo okwanyo kalam ogwero otema wany alego ni ceng pa lukang yombe onege oreti piny luceng pa lukang yombe owek pe inino i dyewor ito i nino eno ni lapala dek mo kiken ma tye ki remo me pala dek kono in okeyo teka dong in itye ki remo me pala dek kono in okeyo onyo in latin pala dek teka ikwanyo kalam me gwero me gwero Odyero otema weny lokoro omyero ceri cut, omyero ibot piny cut. Cwinya cwer calo te kikapo, cwinya cwer calo te adita i tim pa otema weny me neko civilian ma peke ki bal, ma pe obalo gin mo keken. Latin pa Mao oto ma ci eleng ma pe obalo gin mo, pe okwanyo wa gin mo i doggola pa ojoka weny, pe okwanyo gin mo keken i doggola pa otema weny. Otema weny ineko latinna ma anonu. I nego lukang yub enoro labongo bal. Cen pa lukang yumbe omyero olub doggola pa ocoka wany omyero olub ot pa otema. Otema in pe ibiywe, otema wany, General otema wany, in pe ibiywe ka pe in icito ikwanyo lyel pa lukang yumbe ka mikano iye ikelo bot Acholi wek Acholi omi Yik me deyo ki lukang yombe. Kwany lyel pa lukang yombe ka ma ikano iye ikel weki acwali omi yik me deyo ki lukang yombe. Labongo eno ni otemo awany in pe ibiywe, doggola pa ojoka awany pe obiywe. Lutinoni pe obiywe, lukwayini pe obiywe, otemo gweny ati i lok ma aciko polowa ki ngom, aciko dok alamo polo ki ngom. Pe wun wungeyo kiniga ma tye i cwiny wan acwali mukene. Wek wun acwali mukene oyet oyet, ongamo dogwu, pe wungeyo cwercwiny ki kiniga mukene ma otimme i acwali. Pe wungeyo.

Ka omba acel obino odongo lukang yombe orero wa i ngom. Kong obino cako dongo kore ni lukang yombe onongo itamo ni pe abinongi. Onongo itamo ni pe abinongi nyo atamo ni co pe make. Ka odongo lukang yombe orero woko i ngom. En dong lukang yombe a ki koko dong cako wot dyere manok kuman. Otemo awany dong Kwanyo muduku tuge cel i lugang yombe. Ricac pa kare angwen, paka latin pa ma oto, labongo bal mo kiken, wun ma cal lupa Labek omyero wua malo. Rwot abeta me pa Labek, in pe iling. In pe iti rwot me camo cente, ento iti rwot me loko lok ada, me tiro kaka, me neno ni latin pa Labek mo kiken pe kineko going free. Latin pa labek mo pa labek pe gin anywara. Wan lupa labek wadwong dwong mo ma pe wacce. Lupa labek adi ma tye London. Lupa labek adi ma tye i Amerika, i Canada. Waromo brobo ko weng ci otema weng en acel eni kene ni jin orubwa cako nene ki gang otema, wacako nene ki gang ojoka weng. Pingo wun wuling wun lubal abek? Lugwar wun wuling pingo? Badwar wuling pingo? Ayue alali wuling pingo? Wan lubal abek ki pertero weng omyero wakel wiwa i kom otema weny. Mucinga pe wacawo nene ki bot otema weny. Muduku pe wacawo nene i bot otema weny. Otema weny omyero okel lyel pa latinwa ma pud pe oculo kwo mo kiken, okel lyel pa latinwa Lukak yombe gimiyo ne yik ki deyo ka gicako loko lok me kwo. Lacen, lok me kwo pe wamito winyone i cawan. Wamito ni lyel pa lukak yombe kong otem awany okel loko ma pud pe ocako yarre me cito ni itimo kampen. ni en bikato kwir ni wek iloo kwir i Acholi ma pud pe icako yarre kong ci kel dyet pa lukang yung mego in otemo awany ma pud pe icako yarre me timo campaign ni ni nyo me penyo consultation ni nyo me penyo tam pa lwak atye cimi ki cinga apar weng pe angeyo akeco ma koma myel amyel i komi ka aneno iyarre ni in aye ikelo kuc i lobo Acholi kun in aye ikelo peko i lobo Acholi can pa lutino weng lutino kicki mon to me i gulu me i acwedi in aye ikelo peko in i komgi utemo weng agur tin nya ni in utemo weng peko ni weng remo eni weng pa lutino pa juma in ineko utemo weng omyero okem in utemo weng atye ki omera acel latin acwodi ma in aye latin kit kum ma in aye ineko wonne kun bedo tye i BBC London in aye ineko wonne watye ki caden nini weng otemo wany dakone o pleading bot obako doge kwe paka icito ki la ki ominwa can imito kinekone acoli

Wun wungeyo Ambassador Anyeko Ocula nyo Michael Ocula kacel ki en olanya i Green Valley enoni otemo awanyo mako joni pien joni gukelo lok ni otemo awanyo myero kicwal i ICC pi neko alany. Pi tyen lok eno ni otewa wany omako aye Olanya, Green Valley, omako Okumu Reagan, omako aye Michael Ochula ocwalo ki i Luzira. Tye wa ki reference ki kit ajo ni guteno can kede weng. Acholi wun wungeyo lok eni. Wun lugulu weng wungeyo lok eni. Pingo ling? Ka walyec bene kicubo kireto poto piny, ote ma wany dit lyec pa nga? General wan i Acholi wacako neno General ki poto te ma wany? General ma onongo ki ni wok ki neko lutino Acholi ma balgi peke. General ma inongo ni wok ki neko lutino Acholi ma balgi peke. Ni wok ki neko civilian.

Gin kit ma i kolo cula ka olanya Green Valley ka in aye pe ineko lukang yumbe. Anwoyo penye ni ma wapenyo ki wan macalo ot pa lukang yumigi ki lupala bek wapenyo ni in utemo awany in general otemo awany ma dong kombedi iti general ni imako kum Reagan pingo MP me acwa kare ca ma i kolo cula ki olanya Green Valley LC1

Wek dong in iwot muleme. Ikelo mako joni pinni kiwaco atir i wi okumu rigan kacel ki Michael Ochule gi ki olanyogi weng guwaco atir ni gibicwele i ICC icel imakogi o ni wek imi lworo kwo i komgi imi bwura kwogi wek pe gumedde ki ngamo doggi. I ada Lubanga pe wany. Okumo Reagan kacel ki Michael Ocula, Ocula ki Olanya Green Valley guloyo kot toko ki i Luzira gukati fri. Anga waye ni ngat ma balle peke yam bedo i prison. Pe tye ngat mo keken ma oneko ngat ma balle pe ci obiwoto muleme. Pe ebiwot muleme matwal. Otemo weny. Pe ebiwot muleme. Wan macalo lupa Labek watye ka bino ni ka abila me pa Labek tye ka bino buti in General Otemo weny, abila me pa Labek tye ka bino buti i doggolani ki lutinoni wa ki lukweyini weng. Otemo weny.